Salam hormatly adamlar. Biz bu gün natural sanlary deňeşdirmek, natural sanlary goşmak we aýyrmak diýen temany geçýäris. Natural sanlar geçen sapak aýdyşymyz ýaly predmetleri sanamak üçin ulanylýar. Onda predmetler sanalanda yzgiderlik boýunça san alkydylýar we her indiki gelýäni öňündäki gelýän sandan bir belgilik bir san uly bolup durýar. Meselem, bir, iki, üç, dört, bäş we şuňa meňzeş diýip sanap gidenimizde, iki birden uly, üç ikiden bir birlik uly, dört üçden bir birlik uly we şuňa meňzeşler. Nol diýen sanymyz birden kiçi sandyr. Iki san deňeşdirilende ýa uludyr, ýa kiçidir ýa-da deňdir belgiler ulanylýar. Uludyr belgimiz diýende, uludyr belgimiz ýazylanda, üç uludyr bir, bäş uludyr iki ýa alty uludyr bäş diýip ýazyp bilýäs. Kiçidir belgi ulanylanda, bir kiçidir üç, iki kiçidir dört ýa dört kiçidir ýedi şeýleräk ulanyp bilýäris. Goşa deňsizlikler. Goşa deňsizlik bu näme? Ine şu ýerde ýazgyda görnüşiňiz ýaly iki kiçidir üç kiçidir dört. Şeýle ýazylan deňsizliklere goşa deňsizlikler diýilýär. Goşa deňsizlik okalanda üç ikiden uly, dörtden kiçi diýip okalýar. Ýa-da ilki bilen ortada gelýän sanok aýdylýar, şonuň haýsyndan uludygy aýdylýar, Yzyndan haýsyndan kiçidi aýdylýandyr. Indi iki sany mysala seredeliň. İki sany sany deňeşdiriň. Bizde bir we togsan dokuz. Men gönümel jogaplaryny ýazyp çykdym. Soň üýtgedip durmaz ýany. Bir kiçidir dogsan dokuz. Sebäbi bir bizde dogsan dokuzdan sanalanda başda gelýär. Şonuň üçin bir kiçidir dogsan dokuz. Üç ýüz iki iki ýüz dogsan dokuzdan sanalanda soň gelýär. Şonuň üçin üç ýüz ikimiz iki ýüz dogsan dokuzdan uly. Bäş müň sekiz ýüz dogsan bir uludyr alty ýüz elli dört. Ikinji mysalymyz. Ýazgylary okaň. On sekiz on ýediden uly, ýigrimiden kiçi. Üç ýüz elli sekiz üç ýüz kyrk altydan uly, dört ýüzden kiçi. Indi natural sanlary goşmak we aýyrmak. Natural sanlary goşanymyzda islendik sanyň üstüne bir goşsak, yzyndan gelýän san alynýar. Meselem, bire bir goşduk, iki. Bäşe bir goşduk, alty. Ona bir goşduk, on bir. Goşulýan sanlara goşuljylar we emele gelýän netijä jem diýilýändir. Goşuljylaryň ýeri çalyşany bilen hem olaryň netijesi üýtgemeýär. Mysal üçin, bäşe dördi goşsam, dokuz, dörde bäşi goşsam hem dokuz. Bu häsiýetimize, goşma häsiýetine orun çalşyrma häsiýeti diýilýändir. Ikinjimiz, görşümiz ýaly, bizde Skobkasyz ýazylan ýazgy bar we skobkaly ýazylan iki sany ýazgy bar. Üçüsi hem şonuň şol bir jogaby berýär. Bu häsiýetimize utgaşdyrma häsiýeti diýilýär. Ilki bilen men bäş bilen dördi goşup, soň üçi goşsam, ýa dört bilen üçi goşup, soň bäşi goşsam, ýa bolmasa-da bäş bilen üçi goşup, soň yzyndan dördi goşsam hem şol bir on iki jogap alynýandyr.

On biri goşsak, ýetmiş sekiz müň ýigrimi. Indi bizde aşakdaky ýaly sanlara islendik sanymyzy onluk ýazgy boýunça dagydyp ýazsak, razrýadlara dagytmak diýilýär. Meselem, sekiz müň dokuz ýüz üç sany sekiz müň goşmak dokuz ýüz goşmak üç diýip ýazanymyza razrýadlaýyn dagydylan diýip aýdylýar.

Sapagymyzy jemläp barýarys. Pauza basyp öýşüni belläp alyň we podpisats edip laýk goýmagyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Bolýar sag boluň.